Halo, nan kut kan tlaih ṭhan hna. Caan saupi pumpak rerem lonak ruangah video ka vun tuah khawh lo hnuah tutan ah ka rak kir ṭhan i tutan zong hi zeidang kong si loin lentecelh kong kha kan rak chim ṭhan lai i tutan cu voidang bantuk si loin kaa ngeih khunnak cu lentecelh tuanbia ah Laimi nih Hi tuanbia kan ṭialnak a si caah tutan cu chim lo khawh a si lo tiah ka ruah caah khan caan karlak te ah ka von kir ṭhan i tutan i kan chim dingmi cu kan theih bantukin a ra laimi June ni kule nili tu thaizing kip tu khi si cang. Mah ahcun kan Laipa ṭhuatthiam MMA fighter Joshua kha UFC ah a voikhatnak aa ṭhua lai. Cu kong cu tutan ah hin tlawmpal tein vun chim kaa zuam lai i a hmasa ah keimah pumpak kong hi vun chim ta ning law kei hi lente aa celhmi zong ka si lo, mi bantukin le hawihlei in a theimi zong khi ka si lo. Nate khan ka umhar caan le zeimaw ka theihmi tlawmpal te mi tampi nih khin thei ve hna seh, ka hawile te nih ngai ve hna seh ti duh ah khin video te ka rak tuah tawn i ka theih tawk te khan share khawh ka vun i zuam tawn i tutan zong hi kan laipa MMA fighter Joshua le aa celhpi ding pa kong kha tlawmpal te research ka vun tuah i mah kha kha kanak a theimi zong nan um ko lai na khan ka theih tawk vialte kha a thei lomi nan um sual a khakha ka von in hrom ta hna lai i kan thei bantuk khan a luan cia ni tlawmpal ah khan Joshua nih ama Facebook social media ah khan a vun tar i cucu zeitindah a tar kan ti ahcun vun zoh ta hna usih law hika hin June 24 UFC Fight Night one weeks notice ti si i hika i Joshua nih a chim duhmi cu cu Nikuleni ah UFC ah kaa ṭhu lai tiah khan ni ruk a liam cang a thanhnak kha i one week notice lawng a si. One week notice kan timi cu zeidah a si kan ti ahcun i fighter pawl khi an i thuat hlan thlahnih thum ah khin thawng an thanh cia hna he promotion lei nih khan mu. Asinain tutan cu Joshua hi aa timh lo ning khan a vun i thlen tikah zarkhat lawng a um ah khan aa thuatpi ding he khan khan an vun peh ton hna i nan i thua lai tiah khan thawng an vun thanh hna. Ka kha one week notice timi kha cu si. zarhkhat lawng aa duh ah khan an chimh hna tinak si. I kan theih bantukin Joshua hi August ni riat ah hin Dana White Contender Series timi ah khan aa ṭhua ding a si. I Dana White Contender Series kan timi cu kum khat ah voi khat tibantuk an tuah khi ka theih tawn i, i khika i aa celhmi, a thiam deuhmi pawl khi UFC contract an pek tawn hna i cucu cu ahcun aa celh ding a si. UFC contract taktak kha a si rih lo. Asinain khan UFC ah khan cun an i celh i UFC taktak i event i i celh ding khan an i zuam tinak kha a si. Tutan ah hin ruah lopi in August ni riate aa celh dingmi kha June ni kule nili ah hin UFC taktak UFC fight night ah khan i celh ding khan an vun auh. Cucu zei ruangah dah a si kan ti ahcun Hika ah Zumagulov an timi Joshua aa celhpi dingmi pa hi mah hihi a vun i rem cang lo i zei ruangah dah a si ti kha cu kan thei kho lo. Media nih khan an langhter lo i zawtfahnak ruang zongah a si kho i khondennak ruang zongah a si kho, a duh lo ruang zongah khan a si kho ti khan pumpak relrem lonak ruangah a si lai cu a vun chuah tikah khan opponent kha a ngei ti lo. Opponent an vun kawl i hika hin Joshua kha an vun thim i Joshua caah khan cun vanṭhat taktak bak a si, UFC ah khan tikhan aa ruah lo ningpi in a vun lut i thlahnih um rih cu mu June thla bak ah khan ruah lopi in tihin UFC ah khan a vun lut i Pathian khuakhan zong a si lai, etihin Joshua hi a voi khatnak ah Myanmar Laimi cu chim lo mu, Myanmar ram chungpi in UFC ah aa celh kho dingmi a pakhatnak a hmasa bik bak a si. Khakha cu kan theih dih cangmi a si ko. UFC level hi a san tuk tikah te hika ah Joshua i a vun i celh khawh dingmi hi lawmh a um tukmi a si. Kan Lai Pathawng Ṭial Cung Thang zong siseh, One Championship ah aa celh, kan lawmhpi tuk. UFC belte hi cu aa celhmi an um rih lo, aa celh khomi an um lo ti ko a si. E, hi tikah Joshua nih hi bantukin tuanbia a vun ṭial tikah hin hmun kip in le Myanmar, France le Laimi nih hin kan lawmhpi nak kha social media zongah khan kan tar cio, kan share cio kha nan rak hmuh theo lai dah ka ti i kan theih bantukin MMA kong ah khan van lut ko selaw ti vawlei cungah khin MMA promotion cu tampi an um i a tha tha fighter tha tha zong an tam sihmanhsehlaw UFC tlukin mipi nih kan zohmi le UFC tlukin level a sangmi khi an um lo tia keimah pumpak hmuhning cu si i cu tikah Hika ah Joshua zong hi UFC a vun luh tikah khan kan i lawmh khunnak zong kha a si cio lai dah tiah ka ruah. I UFC hi kan chim tawn bantukin level a san tuk tikah khan vawleicung i fighter ṭhaṭha vialte an umnak a si tikah uh, zei prediction tuah zong a har ngai. Anih nih a tei lai kan ti zongah khin kan ruah lo ningpi khin a kal tawn. I tutan zongah hin Joshua le uh, Zhumagalov kongkau ah hin prediction ka vun tuah te lai i ka video dongh nei ah khan mu asinain ka prediction ning khan a kal teng teng lai ka tinak a si lo keimah ruahning keimah pumpak hmuhning kha ka vun chim ve ta lai e atu ahcun hi hna pahnih kongkau ah hin zeitindah an pumpak statistic kha vun zoh ta hna sih mu Joshua a chilh dingmi pa hi a ṭhawng maw ṭhawng lo ti hna zong kha a statistic khan kan vun hngalh khawh lai hika hin uh, UFC a luh hnu statistic hi a vun lang UFC a luh hnu ah hin Zumagulov hi voikhat long te nak a hmu e voili a sung ti nak se asina te in voili a sung ai pat te khin ne so tuk ding asilo zeica kan ti achun acel manung patni a khin uh, split decision ve ve in a sung. I split decision kan timi cu judge pathum khi an um i judge pahnih nih a sung an pek asinain judge pakhat nih khan cun a tei tiah a ti ve. Cu tikah a split decision kan timi kha a si. I a sullam cu an i ṭhutnak ah khan an i tluk ngaingai tinak a si. I hi pa zong hi aa celh hmanung pahnih ah khan teinak hmu kho khi a si. Judge kha cu i dang sehlaw ti kha a si. Cu tikah a anih hna cu a sung pengmi si, teinak a hmu lomi si ti khan serhsat ding khi a si lo. E, MMA aa ṭhuat tuanbia khi kan vun chim ta la, keimah nih research ka tuah khawh tawk ah voi kul le voi hnih aa ṭhua cang i, e, voi kul le voi hnih aa ṭhuat chungah khin voi hleili teinak a hmu. E, voi hleili teinak a hmu i voi riat a sung. E, A sunghnak kha vun chim hmasa u sih ti. A sunghnak veili khi split decision bak a si. A sunghnar cheu khi split decision kan ti lai cu. Split decision cu zei bantuk dah a si ti kha kan hngalh dih cang. E, an i tluk tuk kan ti kha mu. E, cun a veihnih khi knockout in a sung. Voi riat ah veili split decision in a sung. Veihnih knockout in a sung. E, veihnih kha unanimous decision ti bantuk khan a sung. i a sunghning zong kha veili kha cu split a si kan ti cang kha cun voi hleili teinak a hmuh ah khin veiruk khi knock out in teinak a hmu i cu veiruk teinak a hmuh cu MMA cel professional a lu ka in a peh te bak khan teinak kha a hmu knock out long te bakin a veihleili teinak a hmuh ah khan uh, Unanimus le majority decision ti bantuk khan veili hrawng kha teinak a hmu i cu bantuk cu si i anih hi aa ṭhuat cianak khi ka zoh tikah khan fighter ṭha ngai a si ground zong a ṭha i striking zong a ṭha grappling zong a ṭha submission a tei ning hna kha UFC a vun luh hnu khan video clip tawite khi ka hmuh i a thiam ngaimi a si i cucu Hika ah Zumaglof kan timi Joshua he aa celh dingmi pa hi a thiam ngaimi si ti kha a statistic ka vun zoh ning khan ka hmuh khawh i hika hin an khing le an ri zan pawl le an sanning pawl kha an vun langhter i Zumaglof hi Kazakhstan mi a si i kum sawm thum le pali a si. Cu lio ah Joshua hi kum kul le kum khat a si i Cun an san lei ah hin Joshua hi tlawmpal tein a sang deuh, centimeter pahnih hrawng in a sang. Cun an khing hi cu flyweight a si caah khan fifty-six point seven kg veve kha an vun si lai i cun reach timi khi an bansaunak khi si, an bansau lei khi reach ah Joshua hi tlawmpal tein a tawi deuh. Mah khakha si. Zumagulov kha cu tampi chim ding khi kan hngal lo. Uh, ziahtiah cun UFC aa celhnak kha uh, zoh ding ngaingai khi a um lo. Voikhat voihnih te khi a vun um i zei bantuk a skills ti zong kha uh, vun char tuk awk khi ka hngal lo. Asinain keimah nih ka hmuhchun te ah khan cun a zeilei kip poah ah khan a ṭha ti kha si. Cun Joshua he vun chim ve u sih law uh, kan Lai paṭhawng Joshua he aa celhnak khi Fury ti kha a si. I Fury khi UFC nakcun a level a niam deuhmi si caah khan a skills khi zeitluk a si ti kha cu UFC ahcun vun chim awk a har ngai tiah ka ruah. Asinain Fury aa celhnak kan vun zoh ah khan cun amah teitu kha an um lo i voi riat aa celh chungah voi sarih teinak a hmu, voi khat a sung i voi sarih teinak a hmuh hmanh kha knockout lawng tein a si. I finishing rate kha a ṭha taktak tinak a si. I voikhat submission a sungh hnu khan ṭhawng deuh bakin a vun kir i a kha hnu i zeidah a cang timi kha cu chim a hau lo. Fury flyweight champion hna a vun si. Cu hnu ah tihin UFC le he pehtlaihnak zong an vun i mi kha a si. I Joshua aa ṭhuat ning le hi pa aa ṭhuat ning te hi tlawmpal te vun chim rih usih law Joshua khi striker deuh khin ka hmuh ke nih cun ground i mi a ṭhuat khi ka hmu lem lo. a chuih a thong ti bantuk lawngte khin a vun si i knock out khin a tei deuh hna. Cu tikah hi pa he an vun i celh tikah hin zeitindah fight khi a kal lai tiah ka ruahning ahcun Joshua nih hin hika Zumagulov timi pa he vei i tleihter lo khi a timh lai tiah ka ruah. Cun Zumagulov nih khin Joshua he breakdown tlaih a timh lai tlaih khi i vei teng khi a timh lai wrestling in a thuat deuh lai kan tinak ka tinak si cu asinain Joshua nih wrestling khi a kham kho chi che ta cun Zumagulov caah khin chance a um tuk lo tiah ka ruah zeicahtiah Joshua khi a kut lawng si loin a ke zong a hmang thiam ngai i a high kick te pawl zong si seh body kick te pawl zong khi a tha tukmi si tikah khan Zumagulov caah khin thinphang ngai si e Zhumakalov khi a ṭhat venak cu submission voikhat a teinak ka zoh tikah khan e an vun i tlaihkhih tik pawl ah khin a, a thluak ṭha idea zong a ṭha cun ground khi a ṭha ngai wrestling in a vun ṭhuat ko ah khan cun Joshua caah khan ṭihnung ngai si ve e Joshua a tengh khawh belte ah khan cun unanimous decision hrawng in a te te ko lai tiah ka ruah zeicahtiah UFC ah cun grappler le wrestler pawl khi hlawhtlinnak tampi an hmu asinatein wrestler pawl nih an tengh khawh hna lo tikah cun striker pawl nih khin an knock out ve tawn hna kha bantuk kha a cang khomi a si i tutan ah hin zeitindah a cang lai tiah cun Joshua nih hin pei second round hrawng ah khin knock out in a tei khawh lai tiah khin ka ruah checkdown a kham khawh ah khan cun asinatein a kham khawh lo cicet ah cun unanimous decision zong in Joshua kha sung kho a si timi kha keimah hmuh ning si asinain UFC ahcun kan chim cang bang kan ruah lo ning zong in fight khi a kal khomi a si a tei lai kan ti zong ah khin an tei lo caan a um a level san tuk tikah khin mu mah ca khan kan chimmi kha a si tengteng lai tiah kan rak chimmi si lo hika hin kan laipa UFC a voi khatnak a thua cang lai e hika ah ramkip laimi a ummi vialte nih thazaang pe cio hna usih e social media zongah kan lawmhpinak kan tar cun hika lei ah aa ṭhuat tik zongah khan rak zoh cio hna usih ti kha kan van sawm duh hna. Asinatein kannih India lei le hika lei ummi nih hin cun zoh a har men lai zeicahtiah Joshua hi prelims ah prelims about ah ai ṭhua ding si i hika lei ah cun men's event lawng hi live an pek tikah khan social media in nan Facebook in US le ramdang lei ummi nih a thli tein rak kan share ve te u ti kha hika hin kan rak cah duh hna i kha vial kha tutan video ah cun ka chim kho tok siseh law hmailei ah Joshua a ṭhuatnak pin lei ah UFC zong siseh lentecel kong tawi tete le entertainment lentecel pin lei ah kha bantuk tete kha caan ṭha um ah khan cun rak tuah ṭhan khawh ka zuam te lai nan dihlak chungah ka lawm bye bye